chibai vek ule tuntum hianin hei IG ah kan lut a kan enkual a titans senior reels ah hi kan enfuh a tah chuanin taite sa zia a college kal lai ami kha an lo herh lawm ka zuk hmu chhuak nawlh mai a. Chuvang chuanin ih Taitea i sei ziah hi i rawn chhiar chhuah na neiin ih a hnu lamah phei chuanin an eh eng nge eng eng emaw te pawh han sawi ve belh hlek te pawh ka han chak ve deuh a. Video hi ngun deuhin min lo ngaihthlak sak a, la subscribe lo te min lo subscribe sakin like Comment te min lo tih sak turin ka rawn ngen leh tak meuh meuh cheu a ni. Ahle Taitea Isaiah chu chhiar dawn chhin ila chhiar tan ang aw. Mihring kan lo pian chhuah hian mi pangngai tawh phawtin kan thil tum chu mipui tling nih hi a ni a. Mipui tling ni tura thil pawimawh tak pakhat chu insum theihna hi a ni. ti hian bul in tan phawt teh ang. Mihring nunah hian thil chu a lutuk hi a tha lo tih hi kan sawi fo thin a, chu chu mihring nunah senglut ta ila ei lutuk te, in lutuk te, en lutuk te leh a dang dang kan tih lutuka a tha tia sawi tur hi zuk vang tlat a maw le? A that loh miau avangin insum a lo ngai ta a, Insum tur chuan insum theihna neih a ngai tih hi mi pangai tan chuan hriat thiam loh rual a ni awm lo ve. Khawtlang nun lam han thlir zau ta ila khawtin veng tina a kil khawr ber thlengin insum theihna nei lova ruihloin a tihchhiat mek tha lai Nu leh pa tam tak an awm mek nate hian insum theih pawimawhna chu sawi ngai lova a taka kan hmuh reng theih a nih zia min hriat tir a. Kan hriat sa reng ni si, kan nunpui hleih theih si lo, insum theihna hian kan mimal nun theuh min han fang chhuak teh reng sila. Khawtlang nun. Pawhin hma a sawn anga sumin eh sumin a leih theih loh hlimna a rawn ken tel tur chu hmu pha reng siin insum har kan tihna in a a hai der lui tlat zel a nih hi. Rawngbawlna thila insum theihna tel lova Pathian rawngbawlchuan. Ko ri a ti thui lovang tih hi ni mawl ber pawhin a ban phak ngaihdan a ni awm e. Mi ren insum thei chuang lo te, mahni hmachhian insum chuang lo te, phakar insum chuang lova dik nia inngaihna leh duhawmna nun nena rawngbâwl chuan pulpitah thu tha pui pui sawi mah ila kan in ei loh tawn thum hi maw? Awle khati zawng kha eh tuna eh Titan senior tena reels an hman kha han hmuh theih ang chu a ni a. Taite hi a nun hi a lo bel chian tlak khawp in ka hria. A chhan chu hei college ngal laiah pawh milar a nih hma. A tang daih tawh in mi nun ngil tak leh ruihhlo tel lo in a hlim thei a ni tih hi a lo thupawi daih tawh lo ni a, a fakawm tak zet a la hnua pawh mi te hrilh hria in remchan dan ang ang in eh he thu hi a puang chhuak atin Aikawng top ten te thuvawn ah an hmang ta hial bawk a ni. Chuan Aikawng top ten te hi Aikawng top ten eh two thousand twenty four a mi te hi-- Midang an tha lo kan va tihna a ni lovin an mahni ho hi an inpawhna hi a tha a, chuvang chuanin an hmuhnawm em em mai a, tin an thuvawn hi ruihhlo tel lovin a hlim theih tih hi an mahni nunah hianin a lang chiang em em mai a, chuvang chuanin ih hmuh hi an nuam tak zet zet a ni. Tichuanin ih a icon top ten te music video i do tlang ang u tih kha ih hei Taitea isei ziah atang te chu bakah hei an mahni aikawn tawp te in te ehh eng nge an thupui a lo ni bawk nen i do tlang ang aw tih hlah kha i ngaihthlak chhunzawm teh ang.

Zaithiam rual aw in ang lo tha mai eh an zaithiam dan in ang lo theuh an ni a mahse aw in ang lo tha hetiang ang taka eh mawia a chhuak thei tura an han rem khawm thiam mahni awmil tawk ang theuh. Sia an han rim khawm thiam hi an va han fak awm tak. Chuvang chuanin eh an music video hi belh chian a dawl ka ti tak zet a, ngaihthlak a nuam a, hmuh a nuam em em bawk a. Eh an awmil lai tur a thu eh leh a thu han uar lai tur ang chi te engtinge. Ka tawngkam thiamna hian a daih lo, an va han eh rem mawiin an va han chawhpawlh mawi thiam tehlul em, hmuh an nuam a, aikawn top ten te an za vaiin an kal leh zel na tura duhsakna ka hlan a eh. An thu vawn ang ngei, an thu ken ang ngei hianin anmahni pawh mite tih hmuhtu lo ni zel turin duhsakna ka hlan a ni. Video te min lo en sak a, min lo thlir sak thin avangin ka lawm a, video te min lo en sak leh zel tur pawhin ka rawn ngen dawn.